Понаехали КВН командасы! Финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Җырларга шундый тавыш белән. Тагын нәрсәгә?
Тагын инде ни соңгы ыштаны салып бирергә әзер.
Менә бит юмористлар Мәскәүдән килгән. Егетләр, кызлар, кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Иң беренчедән без рәхмәтебезне әйтәсебез килә, әлбәттә, безнең Мәскәү татар автономиясенә. Безне менә финалга хәтле шулай иттереп безне, ничек дип әйтергә, матур иттереп озатып, безнең өчен теге җан атып торалар. Рәхмәт сезгә, Мәскәү татар автономиясе! Рәхмәт бик зур! Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне! Мәскәү, понаехали!

Сезнең сорау туадыр, ни өчен Юля шундый кыяфәттә чыкты? Безнең команданың спонсоры Юлечка. Ул соңгы ыштанын да салып бирде. Салып бирүен бирде, кысып тора ыштанын.
Юлечка, нишләп син шундый кыяфәттә чыктың, ә? Конкурс красоты булмыймыни? Кем әйтте болай диеп?
Мине шылтыраттылар. Шылтырат, шылтырат.

Минем беркайчан да ата каз белән үзем генә калганым юк иде. Нәрсә турында аның белән сөйләшергә? Пенсия турында да бер нәрсә дә белмим бит. Бу маңка малай белән беркайчан да үзем генә калганым юк иде. Хәзер пенсия турында шаярта башлар инде. Әһә, ата казны пакет белән куркытырга кирәк.

Мынам да баса әле. Мынам да баса әле. Әйт.
Мәскәү. Өскәрәк менә әле тагын. Әйт әле. Мәскәү.
Мынам да рәктагы.
Нишләтәсең соң син аны?
Соң ишетмисеңмени?
Пышылдый. Өскәрәк күтәрәм, антеннасы тотсын өчен.
Аның аркасында түгел бит ул. Теле аркасында. Нормальный аны тел.
Бәйләмәгез инде шул татар телене. Так, җегетләр, финалга чыгарга кирәк. Борчылмагыз, борчылмагыз, мин профессиональный актер, үзем уйныйм. Булыргамы, булмаскамы? Менә кайда сорау. Туктале, салыргамы, салмаскамы? Менә синең сорау. Шулаймы?
Хәзер күрсәтәм мин сиңа.
Минем Юлия белән беркайчан да үзем генә калганым юк. Мәчкәү дип шаяртсам, аңламас. Һы, минем турында нәрсә уйлый микән? Хәзер уен беткәч, мин Казанда Бауманда гүләт итәчәкмен. Шопинг, шопинг, шопинг, шопинг! Абау! Мин уйлаганда шундый саф, әхләки, мөкатдәс татар телендә сөйләшә микән?
Юлия, әллә туган авылыма барабызмы? Мамадышкамы?
Юк инде, ресторанга. Мамадышта ресторан бармыни?
Юрик! Мескен Юрик! Салыргамы? Сал! Бу нәрсә буш бит? Соң, бу бит миниатюра гына күрсәтәбез, КВН шаярабыз.

Әйдәгез миниатюраларга күчик. О, пенсионер дөрес сүз әйтте, карагыз әле. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзе итә. Мондый кеше дә бар. Тире аз булган малай физкультура дәресендә.
Башлыйбыз. Бер. Ике. Бер. Ике. Бер. А, бер секунд, хәзер киләм. Карага! Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итә.
ТНВ каналы мөмкин булган барлык сериалларны татар теленә тәрҗемә итеп бетерде. Соңгы чиктә хайваннар дөньясы калды. Карап китик.
Кайда йөрдең син төне буе? Кайда йөрдең, күзгә кара. Кайда йөрдең, сиңа әйтәм. Айваз Садыров кайсы яктан килер микән? Теге яктан әнә килә. Ләкин ул хатыны белән үлә микән? Заводовы, биррем мин сиңа водовы. Бер ай эчеп йөрисең, авылда балалар уңай чатаң. Братан, нәрсә бу? Белмим, киттек моннан, сәер нәрсә бу? Соң, доңгыз бит бу, хәләл түгел. Киттек моннан, ашамыйбыз без, бит татар аюлар. Тайдык, тайдык моннан, тайдык, брат. Яратыгыз! Татар телен карагыз ТНВ каналын. Һәм инде сезнең белән Туктале, безгә бит йолдыз чакырырга кирәк. Нинди йолдыз?
Юк, юк, юк. Без йолдыз чакырып тормадык. Ни өчен дигәндә, бөтен татар эстрада артистлары Мәскәүгә омтыла. Мәскәүгә. Шуңа күрә без жюри әгъзаләрен Мәскәүгә кунакка чакырырга булдык. Ура!
Мәскәүгә барабыз. Икән.
Әти! Нинди әтиең булсын ул синең? Соң ишетмисеңмени тавышларны? Татарстанда ике кешедә генә андый тавыш бар. Миндә һәм әтидә.

Без кенә кечкенә мин кечкенә чакта без синең белән балыкка бара идек. Әй, каян хәтерлисең инде син? Балыкка барган саен бер нәрсә хәтерләмичә кайтасың. Менә шунда. Менә шунда мин кайтып киттем. Ә син калдың буада. Әти, әти, мин дә бит синең кебек талантлы егет. Талантлы егет, хәзер күрсәтәм. Әти елый үкереп, суда баткан балык кебек. Шу әти, елама, аш театр буада. Әти, Бер генә сорауым калды. Бүген синдә кунсам ярмы?
Динар, син хаман урын тапмадыңмы безгә кунарга? Кымыш алам әле, менә бит сөйләшәм. Ярыймы? Ярыймы? Ярый диде, ярый! Сезнең өчен Мәскәү Панаехали командасы. Рәхмәт, Казан! Яратабыз!
Понаехали, Мәскәү шәһәре! Раил абы елмая, Илнас елмая, Айрат елмая, Ришат елмая, Линария елмая! Котлыйбыз, котлыйбыз сезне! Тукта, тукта, әйдәгез э, тыңлап китик. А, Ой, Ленария, әйдә синнән берничә сүз. Мәскәү татарлары, между прочим, әйдә. Әйе, күптән түгел генә барып кайткан идек. Шундый Юлечка кызык булды бүген. Шундый матур, әдәби, саф телендә уйлый икән ул. Алкышлыйк.
Әйе шул. Илназ.
Юлечка гына түгел, бүген шулай ук сездә, сезнең команда, командада яңалык. Рафис абыйны күрдек, шулай бит? Алкышлыйк әле. Яңа катнашучыга шулай ук. Һәм, әлбәттә, Яшерен батырын түгел, шундый профессиональ актер Динар алдында баш иям. Рәхмәт. Команданы ерып чыгасың.
Бик яхшы. Чыннан да, чыннан да ризалашам. Егетләр, кызлар, әфәрин!